Egbɔ hɔn miɛn sa na ba ku nie, ena ba ku nie sina nim na ba ku nsu nie, ena ba ku nie. Enti just every one minute walk no that's been bɛɛ 20 ene guɔ. Enti se Yo, nipa ni nɔvi didi. lɔlɔwo me do gbe na ame sia ame va gbenkeƒe ava la dzi. Ŋkɔ nyɛ nye Edem. Ne enye ame yeye ne va emɔ dzi la dze agbagba ne na subscribe. Ne subscribe vɔ la ne na ma videoa. Afi ma yi dzi nyi woakpe dada ne yi na subscribers wo kple ame yiwo le comment ŋlɔ le videoa te. Menya wɔ o. Ok, eh, egbe ƒe nya yi nese nese Chuni Jonas, eh, yi nye mía nɔvi le America. Eya ele video wɔ, mekpɔ be wo video le trending. Enyo, ta do dzi nui ta wòle video wɔ ɖe, eya nye medi be maƒo nu vi ɖe. Ebe, America is heaven, alo yevuwo le you heaven tu le anyigba dzi. Nyateƒe wònye alo ahatso ene, ewu ameyibɔ, ewu eŋeŋutsu, tɔ ne nayi ɖe dokuiwò me, fine. Anyo be Cuni Jonas anɔ míaƒe dumefiawo ŋkume ka na woe? Vɔ le ameyibɔ nyigba dzi ɖe, míawo koe drɔ agba ɖe ta abe amemabumabu kple amebubu. Le Yevowo ɖe ɖe, nanewo le wòdze be mísrɔ̃ yi me kpɔe be mí ameyibɔwo ade mía dzi. Agbe gbãtɔ eyae nye be ne ame le nyateƒe gblɔm na wò eɖe dze be nàlé ŋku ɖe nyateƒea ŋu. Da si eye gbe yeokɔ gblɔ nyateƒea na wòe eya wòdze be míakpɔ. Gbã, Chuni Jonas le gbɔgblɔ be, Ghana, Togo, Nigeria, Benin, Africa in general, agbledenyigbae, menye dumee o. Ame ɖe atrɔ asi be edzua me, vɔ menye amedudue o. Description ya wòna, Shatta Wale gblɔ be, Ghana is a village, amewo kɔe ɖe nu, nyateƒee, Ghana is a village. Ne èdo le Ghana me, zɔ mɔ, ɖi le duwo me, àkpɔe be Ghana is a village. Vɔ ne wònye village, ameka mikɔ le sɔsɔ ɖe eŋu hafi wònye village? Leke wodzɔa eƒe systemawo mele zɔzɔ o. Eyata ame ɖewo woate ŋu akpɔe be Ghana le, e, e, enye kɔƒeme. Egbe sia ta wole gblɔe ma. Ghana enye kɔƒe me. Mayi ɖe nya ŋutɔ dzi. Ne ekpɔ video yi Jonas wɔ me ɖe, gbã ebe system le dɔ wɔ 24/7. Ele eme. Evelia, ekɔ bɔla wokɔ le mia fia be signboard yiwo ƒete le doɔ me ɖe. Efia be. System le dɔ wɔ. Bɔla TV station kple tɔwɛ. Ebe TV yiwo pete yi le dede fia ɖe. Yi le ɖe fia kple susu be mia kpɔe be Malam ƒe foto me le dzi o. Pastor ƒe foto me le dzi o. Ee, Leke ma me politician we, party politician we ɖeke me le dzi o. Woame ve democrat kple nuka woawe le duɔ me le fima. Vɔ woame ve ma wo ma kpɔ woƒe foto ɖeke le mɔ dzi na woe o. Wokɔ le nuka? Wokɔ le advertisement woƒe business wo wɔ. Factory kple industry we. Eya ye nana be du tsi na. Eya wokɔ tuɔ Leke woyɔnɛ? Heaven alo yevuwo le dziƒo le anyigba dzi. Dziƒo yi wokɔ do wo tame ɖe, mewɔ wo video va yi tɔgbe be ame flugbe eye anye gbe ma. Ame figbe eye anye gbe ma. Dziƒo doesn't exist. Anyigba ya me ya wòle. Yevuwo ne yi ɖe Germany, eyi ɖe France, eyi ɖe America, yi ɖe du bubuwo me, nu ka wokpɔ le fi mie? Yi ɖe Google ne nàkpɔ 19 ao yi ɖe YouTube ne nàkpɔ Dubai ƒe the year 1994 ne nàkpɔ egbe ƒe Dubai ɖa ne nàkpɔ be nu kawo le wɔwɔ. Aleke Dubai tso 1994 va se ɖe gbe ƒe ŋkeke ya me. Dubai tsi kakakaka va zu international model. Yi ne le nu sia nu dzi le Dubai akpɔe. Ne mídzo le akpa ma, Jonas be dustbin gbalogbalogbalo mele kpɔkpɔ le Ghana dukɔa me o. Wokɔ container kɔ va da ɖe Zumla yɔ le avuwɔ ya. Wokɔ container kɔ va da ɖe politician can get money to survive wu be edumetɔwo no kpɔ dɔ ne woawɔ. Wu be woate ŋu akɔ bɔl agba mawo kɔ va ƒu gbe. Eyae nye nya yi Jonas le gbɔgblɔ. Ame ɖeke megakpɔ dziku ɖe Jonas ŋu o. Makɔ wo link kɔ de video wo link kɔ de ne ese blu gbe ɖe ne na do to nya yi Jonas le gbɔgblɔ. Nyateƒe system is working in heaven. System is working in heaven. Ne mi di be doa me ne vivi na mi ɖe, edze be dome tɔwɔe ɖe. Ne na system ne wɔ dɔ na mi. Nu ita system me le dɔ wɔ na mi ya nye politics kple sɔlime dede. Religion kple politics wa me vea eya le miawu. Nyateƒe magblɔ na wòe, nyemedi be ɖe na ɖeviwo no tsi va ne no va kpɔe be ɖe yo dziƒo de gale teƒe ɖeke o ao dziƒo anyigba dzi yao le dziƒo me be anyigba dzi yao le mele teƒe ɖeke o sɔfo ma tsi na wo kpɔ ma va wɔ sɔfo ƒe video eye anye nyiwo next level le computer dzi ma wɔe ma kɔ va da ɖe wo ŋkuwo me ne na kpɔ agbe yi sɔfo le dudu ne na kpɔ ega yiwo le sɔfo si Ne nakpɔ nunyui ame yiwo kɔ le wo ɖokuiwo nyi, ne nakpɔ agbe yiwo le ɖuɖu. Ne wò hiãtɔ nàga va nɔ nu ewolia dzɔ, ne nanɔ dziƒo ɖe kpɔ nɔ hiã amewo tsi na wò be, tell them that when they suffer on earth hafi woase vivi na dziƒo matsi na wòe elẽ doa mee. Mebe bullshit yiwo le agbalẽa me ɖee, sigbetɔ gbe describe ema. Bullshit yiwo agbalẽa me ɖee, Biblia me ɖee. Menye Mawue ŋlɔe ɖe eme o loo. Mía tɔgbuiwo ɖe ƒe agbalẽe nye Biblia. Yewovo va fii vɔ ɖe yewoava trɔ asi le nuŋlɔ elɛ̃gbewo ɖe me. So you a black man, edze be míʋu míaƒe susu. Quinny Jonas, ebe yeatutu míaƒe politicianwo kakakakakaka woaʋu tame hafi agbe avivi na mí. Mímeva mɔ dzi míava nɔ nu kokoe vɔ o. Mímeva mɔ dzi míava nɔ fefe le mɔ dzi koe vɔ o. Mebe, Èkpɔ shatawa le enyo. Èɖu sakɔɖie enyo. vɔ mègakɔ yi wue ya o. Di nade nàsrɔ̃. Bia ɖokuiwò be toothpick gbalogbalo ɖewo le wɔ le Ghana ɖaa? Bia ɖokuiwò be tooth tu leke yɔnɛ brush toothbrush wo le wɔ ɖaa? Hafi ne wova wɔ toothpaste na wɔe. Ya ta wònye yevuwo le toothpaste wɔ. Wowɔ toothpaste ya wokɔ sodium fluoride kɔ de eme. Le wo susu wu. Woawo ke va le tsiawo wɔ na mí. Míabe Waterworks-wo me mewoe le dzi kpɔ na mí. The Truth-is hã, míagblɔe le agbeŋkeƒe aʋa la dzi ne nàse. Ne èbi dzi alo nèkpɔ dziku alo dɔmevewɔe ɖe Jonas ŋu ɖe, ao, dɔme megave o. Míaƒe nyuiɖiname. Eya ta Jonas le video wɔ. Hum, míaƒe nyuiɖiname. Abe companies ɖoɖoewo ƒe advertisement ya ko nàkpɔ le screen dzi. companies wo ƒe advertisement, industry company nene le mia si. Ɖeka ɖeka yiwo le standard wɔm kura menye Ghana tɔ ye o. Mi dzra Ghana Airways, dzra Ghana Telecom, dzra nuwo fete fete fete in the name of politics. Ya va do fifia be yiwa privatize. Are we okay? Babiae ma, Dumefiawoe mese wowɔ video dze etsɔ va yi be, Anyo be míaƒe fiawoe ɖe nu xɔ anyigba no lé na mí. Hade be nuka? The Queen of England is still in charge as far as the politics in Britain is concerned. The Queen of England is still in charge as far as what the politics in Britain is concerned. Míaƒe Fia wɔe ɖe me be ame dzralawo no do le eme. Ne ame ŋutɔŋutɔ, fia ŋutɔŋutɔ no tsi te ɖe ʋedu me na mí, ne ʋe dɔ me ɖe ne vivi na mí. Hiã ka me duku mía kpa? We don't want heaven, we want heaven on earth. Mi medi be mía ku aƒe mía va se vivi na gbe ao. Mi medi o. Míhiã ɣeyiɣi míase vivi na gbe le agbea me. Ne míyi, míku vɔ hafi megakpɔ ema trɔe ɖe, to hell with that one. Míaƒe nyɔe di na ame ɖe, ya ta mínɔ mɔ dzi va. Dagbe ya manɔ bia na wɛ. Ekpɔ vovo le nyewo video kpɔ me be manɔ dagbe bia na wɛ. Mawu sogbo li sa, Mawu kitikata, Mawu danwɔtɔ. Nena dagbe neva gbe na me na mí. Ne na da gbe ɖe ne va gbe me na mi. Eviwo le tsitsi zɔn ɖe Mawu di technology va ne fi mia le ne ne ne ne ka hatso mia kpɔe ne ne bla me mia se like technology ne va we we eya nye ma Jonas le etɔ wɔ eye nye tse ma te wɔ eya me kɔ va mɔ dzi le ʋegbe me ne na se me na be Jonas ƒe nya yi le gbɔgbɔ ɖe Ne wòavu wò ya, asrɔ̃ blugbe by force kura tse srɔ̃e ne nàse nya yi wòle gbɔgblɔ. Ehiã be míatsi le ʋeɖɔ me. Ehiã be Afrika nevivi na mí, Ghana, Togo nevivi na mí. Lɔlɔ̃ ta míva mɔ dzi. Lɔlɔ̃ ta mínɔ nu ƒo le mɔ dzi. Mebia dagbe na ame sia ame.